Zita rangu ndinonzi Elder Zivengwa Dube kubva kuHarare South District. Tisati tapinda mukati menyaya yedu ngative nenguva yekunamata. Baba wedu vanoyera vari kudenga muzita raJesu muponesi wedu toda kutendai mangwanana ano. Toda kutenda nechakavanzika cheshoko renyu patakuvhura shoko renyu taurai nesu nenzira inoshamisa muzita renyu gano usingaperi amen. Toda kutenda Mwari nguva nyaya yatira kutaura mukati mezuva ranhasi musoro wenyaya mubvunzo ungadaro une umwe neumwe ari kurarama mukati menyika ino yezimbabwe nedzimwe nyika dzakatipoteredza e, takabva kumudenda kana kuti tiri mudenda recovid pane vanhu vazhinji mukati medenda iri vachine mubvunzo yakasiyana siyana kuti zvakamboitirwa zvakamboitikirei izvi zvakaitika vanhu vakatambudzika but vachine mubvunzo pane mumwe murume ari mukati mebhaibheri shoko ramwari akabvunzawo mubvunzo unenge wauinawo nhasi muteereri mukaverenga bhuku rajohn tinosangana najohn mbhabhatidzi anga ari forana wakristu aiintrodusa vanhu kuna mwari Anotointrodusa vanhu pana John chapter 1 verse number 29 achitarirei gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Paari kuintrodusa vanhu ari kuvaintrodusa but mushure mekuintrodusa vanhu John anotorwa oiswa mutrongo osungwa achisungirwa vhangeri but paanosungwa Jesu anoramba achiita bhizinesi rake rekuponesa vanhu John ari mutrongo. Saka Jona anobvunza mubvunzo oti ndimi here Kristu? Saka ndiwo musoro wenyaya watinawo mukati mezuva ranhasi unoti ndimi here Kristu? Tichaverenga vhesi redu kubva kuna Mateo chapter 11 vhesi number 1 kusvika pavhesi number 3. Muuverengi weBhaibheri achativerengera Mateo chapter 11 vhesi number 1. Jesu akati apedza kuaira vadzidzi wake vane gumi navaviri Akapfuura kunodzidzisa nokuparidza pamaguta avo. Zvino Johani ari mutirongo wakanga anzwa mabasa aKristu akatuma shoko navadzidzi wake vaviri mhm. achiti kwaari, eh. ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here kana tichakamirira mumwe? Muri kunzwa here mubvunzo waJohani? John ari kuti ndimi here wakanga achinzi achauya but John ndiye mumwe chete aiintrodusa Jesu ari iye achiti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika but John aamuproblem manje haachanzwisisi bcause Jesu atoramba achienderera mberi nekuporesa vanhu but John ari kuti ndimi here Kristu wakanga achinzi achauya kana kuti chakamirira uno mutereri mutereri mukati menguva ino kwauri kuterera uri Uchiri mune mubvunzo iwowo, murume wako akafa iwe. Murume wako anga ari muKristu ainamata, anga akasimbira pana Kristu. Uri kubvunza kuti ndimi here Kristu makatendera kuti murume wangu arare munguva yeCovid? But Jesu anobvunza, anopindura mubvunzo mberi kwebhaibheri dzika dzika dzika dzika nevhesi repazasi uzwe jesu zvaanopindura anopindura mubvunzo muwabvunzwa najohn Anzi ndime here Kristu? Jesu anoti kudii? Jesu akapindira akati kwaari. Jesu akapindira akati kwaari. Ndinoudza Johani zvamanzwa, zvamunonzwa nezvamunoona. Ehe. Vhesi ya 5. Ehe. Zvekuti mapofu anosvinudzwa. Ehe. Zvirema zvinofamba. Wana maperembudzi wanonatswa. Namatsi wanonzwa. Wakafa wanomutswa. Nawarombo wanoparidzirwa ivhangeri. Jesu ari kuti chiendai munoudza Johani. kuti hakuna umwe munhu ndini kristu its business as usual even uri mutrol regai ndikutaurire vana vamwari kwamakateerera muri god is still god even tiri mumatambudziko mwari haachinjiwo mwari hwake nekuti wafirwa mwari ndimwari even tiri mumatambudziko mukaverenga romans paul achinyora anoti all things works for good For those who fear the Lord, haasi kuti other things. Ari kuti all things, even ukavigwa, even ukabirwa, even vana vakafa, all things works for good for those who fear the Lord. Dai Mwari akatibatsire tinzwisise kuti even tiri mukati maproblems, Mwari ndiMwari. Jona ari mukati metrongo, hazvipereri ipapo. Jona anosvika pakufa, Jesu aripo. anotorourawa john jesu aripo ukanoverenga nezvakanaka zvakasara chapta 14 vhesi number 13 anoti vakaropafadzwa vanofira munashe regaiti kutaurire vana wamwari tiri mukati menyika ino tinofa but zvakatsvaka pekufira fira muna kristu Johani ari mukati metirongo ari kubvunza kuti ndime here Kristu. Jesu anoti ndini. Ende unomuudza Johani kuti it's business as usual kuno. Tiri mukati meCovid, pane vakafirwa nevana, pane vakafirwa nevabereki, pane vakafirwa nevadikani, but Mwari hachinji umwari hwake nokuti tiri mumaproblems. Maproblems aripo, Kristu aripo. Paul Banyora Obati, all things works for good for those who fear the Lord. Regai ndiverenge nemi vhesi iri kuna Isaiah chapter 57 vhesi number 1 zvimwe zvinhu zvatisingazivi. Regai ndikutaurirei zvimwe zvinhu zvinongoitika kuti Mwari akudzwe. Muchiri kunzwa here mumwe mubvunzo kuNew Testament? Pane mumwe munhu, pane mumwe munhu vakabvunza vakati, ko uyu munhu akaremara uyu chii chakaitika? Ndiyani akatadza pakati pevabereki vake? Ndiyani akatadza? Kanzi izvi zvakaitirwa kuti Mwari ariyona Mwari akudzwe. Teerera mubereki, mu- teerera uri kwauri, zvese zvakaitika kwauri zvakaitika kuti Mwari akudzwe. Mwari ariko even tiri mukati mematambudziko. Isaiah chapter 57 verse number 1. Akarurama anoparara. Wakarurama anoparara.
Hakuna munhu ane hanya nazvo. Asi hakuna munhu ane hanya nazvo. Vanotya Mwari vanobviswa.
Vanotya Mwari vanobviswa. Munhu unorangarira kuti wakarurama wanobviswa apa zvakaipa. Hakuna munhu anorangarira kuti wakarurama anobviswa pane zvakaipa. Ngainivene chirungu. Even the righteous perisheth

asi hapana ane hanya nazvo wakarurama anobviswa from the evil to come rega ndikutaurire zvino kana kuti zvakanakira mwari kuti murume wako afe asasangane adzivirirwe kune zvakaipa zviri kuuya pamberi pake The righteous are taken away from the evil to come. Pane zvakaipa zvavanga vasingagoni kukurira mberi muna 2030 but mwari anoti zororai zvino 2021 kuti ukuona upenyu usingaperi pachauya kristu zviri nani kuona upenyu usingaperi naupenyu unouya pakuona upenyu huno pauchazopararwa paparadza pauchaparadzwa kristu paachauya Dai Mwari akatibatsire eh, mangwanana ano atiitire zvakanaka kuti mukati meupenyu huno even matambudziko achitiwira all things works for good for those who fear the Lord. Varipo vakafirwa, varipo vari kuchema but vane mubvunzo semubvunzo ona john ndime here kristu wataatakamirira kauri chakamirira umu kristu asati auya vana wamwari kristu asati auya pane vanhu vaachaponesa mukati menyika ino kristu achange akavanza vanhu vake akavanza vatsvene vake munzvimbo nhatu Pachauya Kristu, pane pachachengeterwa vanhu vachavigwa mukati menzvimbo nhatu. Vamwe vanhu vakanga vachaporeswa vatsvene vachamuka Kristu paachauya. Vamwe vacho vachanga vachavigwa mumajeri, number one, munguva yepersecution. Number two, vamwe vacho vakanga vachanga vakachengetwa vakachengetwa vari mumakuva vakamirira kwava Kristu. muri vana vamwari vana vana vamwari mwari ngaatibatsire kuti panoitika zvinhu tinzwisise nguva yamwari tinzwisise kuti god is still god god is in control Dai Mwari wokudenga atibatsira mangwanana ano atiitire zvakanaka kuti tirambe takabatsirika pana Mwari ive nematambudziko achitiwira. Mwari wokudenga aramba ainesi. Mukanoverenga neni zvakanaka ive neKristu paachadzoka. Mukanoverenga neni zvakanaka pana vaTesalonika vechipiri yokutanga chapter 44 verse number 16 iverengei muverengi chapter 4 verse number 16 Eh, vatezirinika vekutanga chapter 4 verse 16 maybe neverse number 17 iverengei masvika here chapter 4 verse number 16 neverse number 17 nokuti ichamene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru wamanda mm -hmm. yamwari eh. wakafa muna kristu vachatanga kumuka nokuti ishamene achaburuka kudenga nekudanidzira nezwi remutumwa mukuru vakafa muna kristu vachatanga kumuka muri pera nomwana akungomuki vanhu vese vese ndosaka isaya atiye wakarurama vanoparara pasine hanya asi zvavanoparara vakarurama vanorara vachibviswa from the evil to come mwari achivachengeta muri kuenda unoona mwari vacho vachengeta mukati memakuwa mwari vacho vachengeta mukati mematirombo vamwe wechitatu vachachengetwa vachawanikwa vakamirira kristu nguva yepersecution vachawanikwa vakachengetwa mukati memapako vachitiza persecution mwari wavachengeta iko inzvimbo dzekuchengetera mwari dzekuchengetera vanhu dzichaitwa namwari saka mukati menguva ino covid ikatirowa mativi ose zvirwere zvikatirowa mativi ose tikasara tashota mukati memhuri mwari ndimwari mubvunzo wajoni joni achibvunza ndimi here kristu kristu anoti ndini its business as usual but joni musoro wake unoiswa mundiro Paunoiswa mundiro unoiswa Kristu aripo. But Paul wrote all things works for good. Dai Mwari wekudenga atibatsire eh, mangwanana ano atiitire zvakanaka. Regai ndingoverenga vhesi rangu rekupedzisira ratira kungopanana chitsvambe kuti mukati menguva ino rufu ndufu dziriko matambudziko ariko but tofanira kuzemberana nemunhu akakunda rufu haleluya vana wamwari munhu akakunda rufu zvakazarwa chapter 1 verse number 18 thats our last verse eh, mangwanana ano tisati tange tisaa nenguva yekunamata zvakazarwa chapter 1 verse number 18 naiye mupenyu ndakanga ndafa tarira ndiri mupenyu nokusingaperi peri ndine kii dzerufu nehadhesi muri kudzora vana vamwari vhesi riri kutaura kuti mudeo muti muteerere mukati menguva ino riri kuti naiye mupenyu ndakanga ndafa zvinodava mupenyu nditi nekii dzerufu kana pane chinhu chanetsa mukati menyika ino dambudziko ranetsa mukati menyika ino haisi mari dambudziko ranetsa pasi rese haisi mari dambudziko ranetsa inyaya yerufu saka panapa ndiri kuintroducai kumunhu ane kii dzerufu Regai ndikutaurire vana vaMwari pavada kuona munhu eh, munhu anogona kutonga even parufu kauda uiula kuti parufu pakufambire zvinhu zvikufambire uirira ane muzukuru ane kii dzepa kii dzepahozi yechingwe kana kuti yenyama parufu chaipo haakinyuri zvekudaro ukatowirirana naye kuti zvinhu zvako zvifambe saka mukati mekutsvaga upenyu mekutsvaga dambudziko rerufu kuuraya dambudziko rerufu katitsvagei munhu ane ki ane vekristu jesu ndiye ega ane ki dzerufu ndiye achapedza rufu dambudziko rese ratinetsa mukati menyika ino rerufu ndiye acharipedza saka ndiye munhu vatiri kuitoisa kwamuri pasi rese kuti hakuna umwe munhu anogona kutirwira padambudziko ratiinaro pamubvunzo yatiinayo ive tikasangana nendufu anogona kutirwira ndikristu jesu ndiye ane kii dzerufu nehadhesi kwauri mdikani kana uri munamato wako kuti ini munhu uyo ane kiwi ndinomudawo ndiri kuda uye ane kii dzerufuru ane kii yezvinhu zvanetsa unge ndiye andiri kuda ukana unamata wako takunamata yezvino namata mukati memwoyo kuti mwari wokudenga atibatsire uye ane kiwi ndinokudawo even ndikafa iye zvino mukati menyika ino ndinotenda kuti paachauya ishamena achaburuka kudenga nekuda nenzira nenzwi yomutumwa mukuru vakafa kuna kristu vachimuka ini ndokunoshuvira kuti ndimuke ndisangane nevatsvene ndiende kudenga nogara nekusingaperi kusina kofi kusina matambudziko kusina zvirwere zvose zvinotiwira mwari wekudenga atibatsire atiitire zvakanaka ari munamato wako tidzire kwauri tive nenguva yekunamata uri kwauriko ngatinamatei mangwanana baba wedu vanoera vari kudenga muzita rajesu muponesi wedu Toda kutendai mataura nesu nenzira inoshamisa. Jehovha, tanzwa mukati meshoko renyu kuti ndimi ne kii dzerufu neHadhesi. Munamato wedu nevese vakateerera kumativi mana enyika kuti tinokukokai mukati meupenyu hwedu Kristu muve defender mukati meupenyu hwedu even tikafa mukati menguva ino pamuchayadzotora ukaita kuda kwenyu tiponeswe totenda neshoko renyu ramataura dai ringatiponese ugove mupapa werwendo takamirira kuuya kwenyu tatenda kuti manzwa kunyengetera kwedu tatenda kuti munopindura even kupfuura makumbiriro ataita zita renyu riongwe kubva zvino nekusingaperi amen